Makadii mose makatiteerera. Zita rangu ndinonzi Prophetess Bold Cutter ende vandakagara navo mukati mezuva ranhasi vanonzi Apostle Dunamis. kana kuti baba naamai muchena e, ndangokuchingamidzai mese vakatiteerera mukati mezuva ranhasi kana kuti vakatitarisa mukati mezuva ranhasi. Tinowanika mukati meguta reHarare mukati menyika yeZimbabwe. Tauya mukati mezuva ranhasi kuti tingokutsanangurirai. Mashandiro atinoita mukubatsira kwatinoita vanhu. Tinoziva vanhu mukati mekurarama kwatinoita vanhu vane matambudziko akasiyana siyana zvichida iwanano, zvichida mabasa, zvichida imbereko, zvichida hutano, zvichida ibusiness asi nhasi tauya kuti tizonyatsokutsanangurirai mashandire atinoita nemabatiro atinoita mukubatsira vanhu kuti vagone kuwana E mhinduro, kana kuti vagone kuyambutswa pane matambudziko avanenge vachichema mukati mekurarama kwavo. Saka tichange tichikutsanangurirai mabatire atinoita vane mubvunzo makasununguka zvakare kunge munge muchibvunza mibvunzo yamuinayo pamoyo penyu zvichida pane zvausinganzwisisi pamabatire atinoita pazvinhu zvatakagadzika patable apa zvichida haunzwisise kuti sei tichishandisa hari Zvichida hunzwise sei tikishangisa red oil zvichida hunzwise sei tikishangisa zai riri apa ende zvakare vamwe vanenge vaine mubvunzo kuti makaisa hari mukaisa red oil mukaisa zai asi zvakare parutivi penyu ndiri kuona paine bible riripo munenge muchimbonyatsozvifambisa sei saka ndozvatauya kuti tizobatsirana mukati mezuva ranhasi tichikuzivisai nekukupatsanurirai uh, mabatiro atinoita ndichasiira nguva ino kuna apostle dunamis
Regai ndikugamuchirei mose, ndinongokwazisai mose muri kutiona nokutiteerera. I know kuti vazhinji vane mibvunzo yavainayo, vane zvinhu zvavari kuda kunzwisisa nemaoparetero atinoita, handitika? Vamwe vanenge vachitaura kuti in'anga, vamwe vachiti masatanist, handitika? Hatirambi zvinotaurwa nevanhu. Mumwe nemumwe ane mafungiro ake, mumwe nemumwe ane maonero ake but chikuru chatinotenda isusu tinotenda kushoko raMwari ende tinotenda kuti zvatinoita munhu akati in'anga kana kuti munhu akati masatanist isusu tichinzwisisa kuti hatizi masatanist hatizi n'anga Tinenge tiri right tichiziva kuti tiri kuita kuda kwaMwari kana kuti tiri kuita zvatiri kunzwa kuti tiite naMweya Mutsvene kuti tiite ndozvatiri kufanira kunge tichiita whether munhu ane zvaari kufunga whether munhu ane zvaari kutaura ndoziva kuti ndofunga last time pataimbotaura taitaura pamusoro pehari tichisanangura pamusoro pehari time ikazopera vanhu vava nemaquestions avaibvunza pamusoro pehari nered oil handiti ka saka nhasi toda kuti kana mune maquestions amuinawo You are free kubvunza handiti ka tichakudavirai but tine maquestions mamwe atinawo atinoda kumbo tanga tadavira handiti ka ndofunga last time vanhu vaibvunza kuti sei muchishandisa hari hatisati tambozviona handiti ka ende husatanist hun'anga kushandisa hari ndogara ndichitaura ndichiti hari kana yakadai so haina husatanist hwainayo haina kana hun'anga hwainayo chinhu chakatongoumbwa chikangotogara chakadai hachishandi zvinhu zvatinofunga because munhu akaona hari pfungwa dzemunhu chokutanga chinouya mumusoro memunhu ndechekufunga zvinhu zvechivanhu nokuti aona hari no regai ndikukorekte ipapo hari haireve kuti zvinhu zvechivanhu chete hari chingori chinhu chekuti tinogona kushandisa kana kuita sopoto yekutobikira muriwo handiti ka Ndogara ndichitaura ndichiti ukaona muriwo uchibikirwa muhari hautadze kudya nekuti ihari woti zoni ndeyechivanhu no hari inoshanda zvinhu zvakawanda ndofunga vazhinji kana muchiziya unogona kuisa mahewu muhari hazvina kana chivanhu handiti ka but pane secret iripo nerevelation iripo pahari handiti ka ndisati ndaenda kure tine vamwe vanhu vanoda kunge vanoziva kana kuti vanonyanya kunzwisisa nokuda kweshoko because patatanga kutotaura anenge akutoti hey, hapana script yavhurwa hey, vangotanga nokutotaura hazvireve utsvene nekuti satani paaiedza jesu aitotaurawo scripture aitodairo nemagwaro hazvireve kururama hazvireve utsvene handitika but nokuda kwevanhu ivavo regai ndingovhurisa kubhuku yajeremiya chapter 19 handitika ndoda kuti mungondiverengera vhesi 1 and verse 2 handiti ndoda kuti mungondiverengera verse 1 and verse 2 handiti ka ndoda kuti unzwisise uteererese handiti abible hatizosi takarinyora bible ramunoshandisa kuchechi kwenyu ndo bible ndo same bible ratinongoshandisa handiti ka jeremaya ari mubible mako ndiye jeremaya wandoda kungoverengesa handiti but shoko ramwari kubhuka izvo zvinotaura chiti vanhu vangu vaparara nokushayiwa zivo chiri kuparadza vanhu kwete kuti vanhu vanounzwa zvinhu kana kuti vanoona but Kuzoshaiwa zivo nokuda kwokunzwisisa kwezvinhu kana kuti tsvagiridzo inozoitwa nemunhu ndoinokanganisa munhu. Saka ndoda kuti mungondiverengera vhesi 1 nevhesi 2 mozongondiverengera vhesi 11 handiti ka? Vhesi 10 ne11 handiti? Ndiverengerei. Jeremiah chapter 19 Eh. verse 1 neverse 2 Mm. zvanzi najehovha enda unotenga chirongo chevhu kumuumbi wehari Zviri kunzi Jeremiah ari kuudzwa kunzi enda unotenga chirongo chevhu kumuumbi wehari, enda unotenga chirongo chevhu kumuumbi wehari, enda unotenga ndiMwari ari kuudza Jeremiah zviri kunzi enda unotenga chirongo chevhu handei uende mm. kumupata waBeni Hinomu eh. pedyo nepamuromo wesuwo rezvaenga mm. Uparidzepo mashoko andinokuudza. Uparidzepo mashoko andinokuudza. Ari kunzi tanga wanotenga chirongo handiti ka? Saka hari tinogona kuishandisa yoita chirongo chemvura handiti? Inogona kugara mvura but apa hapana kunzi unozoisa mvura. Angonzi enda unotenga chirongo handiti ka? Uende kumupata ende ndichakuudza zvokuparidza ndichakuudza mashoko okuparidza zvichireva kuti mwari vari kutuma jeremaya nehari kuti enda unoparidza saka paari kutanga kusvika muguta chinhu chaakabata ihari handizive kuti saizi ihari yange akabata yanga akakura sei but vanhu vaimuona vaiona akabata hari vanhu vakanga vakamutarisa vaiona akabata hari onzi ndichakupa mashoko okuparidza Ndoziva kuti nhasi ndofunga ukamira kana kuti ndikauya muchechi ndakabata hari ndichida kuparidza makasunga matai makapfeka masutu ndakabata hari panoonekwa usatanisti panoonekwa kushayiwa umwari but jeremaya ari kunzi namwari ndichakupa mashoko okuparidza mushure mekunge wanotenga hari yacho hari haana kupiwa nekuti audzwa namwari kana kunzi enda unotora hari akanzi enda unotenga ndauzodaira question imwe yanditika yekuti munhu anobvunza kuti wai muchida mari wai muchandisa mari jeremaya ari kunzi enda unotenga enda unotenga enda unotenga hari zvichireva kuti haasvikiko achiti ndinonamata ndaudzwa namwari kunzi ndiyozoparidza kuno kusaka ndiri kuda hari no anotonobvisa mari handitika saka ari kunzi enda ndichakupa mashoko okuparidza ndoda kuti muteerere ndiverengere vhesi 10 verenga vhesi 10 Jeremiah chapter 19 verse 10 ne 11. Yes. Mm. Ipapo uputse chirongo. Ipapo uputse chirongo. Vaya vanoenda newe vakatarisa. Yes, paite vanhu vanotoenda newe vakatarisa. Ndofunga ukaiverenga kumusoro uko zviri kunzi uende navapurisita. Haasi kunotenga chirongo ega, enda navapurisita. Zvichireva kuti paari kunotenga chirongo ari kunotenga navapurisita. Hameno kana muchinzwisisa ndeti. Ise mubhaibheri rako wenda wakatiti tiri musatanist because tashandisa hari. whether ukati vanhu ava vana humwari because vashandisa hani jeremaya kana uchitenda kuti munhu wamwari ari kushandisa hani ari kutumwa kunzi enda haana nharo uye nechirongo pavhesite ndo pari kunzi uputse chirongo tererai kuti chichiputsirwei handei
Ugoti kwavari, Zvanzi naJehovha Mwari Wamasimbaose, Ndichaputsa rudzi urwu neguta rino. Ndichaputsa rudzi urwu, zvichireva kuti rudzi rwaiputswa urwu rudzi rwanga rwaiita zvakaipa. Ukaiverenga pakati pacho, zviri kunzi rudzi urwu rwaienda rwuchiuraya vana vachiisa pazvipiriso. Saka rudzi rwanga rwamukira rwaakunamata Bhari. Vanhu vanga vaa evil, vanhu vanga vakuita zvakaipa. Handiti saka zviri kunzi sokuputsa kwauchaita ruchi chirongo ndokuputsa kwandichaita rudzuru handiti ka saka pari kuputswa rudzi kuputswa kwechirongo handiti hapazi kuda kunzi simuka utaure kuti ndiri kukasta dhimoni nezita rajesu no shandisa hari kuputsa rudzi zvese zvaitwa nerudzuru saka kana jeremaya achiudzwa kunzi ndoda kuti sokuputsa kwauchaita chirongo mwari obva ataura kuti Sokuputsa kwawaita chirongo ndokuputsa kwandichaita rudzuru, zvichireva kuti haizi yese deliverance iri kuda kuturikwa ruoko. Mundibatisise. Saka isusu zvatakawana revelation yokushandisa hari ndoziva kuti vazhinji vanenge vachiti ha ah, zvabvepi he chichi handiti zviri kunzi sokuputsa kwamuchaita kwauchaita hari rudzuru ruchaputsika Handiti ka zvichida kuti rudzi rwakaipa pari kuroverwa hari pasi ichipwanyika ndokuparara kwezvairongwa nerudziro ndokuparara kwerudziro saka kune mamwe mademons kune mamwe mweya inoteera ropa kune mamwe maalta ari mumafamilies menyu asina kupera neall night prayer handiti ka asina kupera nokukwira makomo but zviri kuda kunzi jeremaya amire aparidze ataure but auye nechirongo paari kupunzira chirongo pasi Rudzi rwakaipa rwese ruri kuputsika. Zvese zvairongwa newakaipa zviri kuputsika. Saka patiri kushandisa hari, hatisi kushandisa hari yauri kuona iwewe nepfungwa dzako, kana kuti uchiiona uri kwamutoko kana kuti kumuzarabani, ofungidzira kuti ihari bedzi, but ine shoko remweya riri paari, ine zvayatakura zvinoita kuti zvisateere ropa remunhu. Patinoiputsa, munhu akanga achishaiwa basa, patinoibreak hari, zvinoreva kuti basa raishaikwa rowanikwa. zvinoreva kuti mamhepo anga akasimudzwa kumusha mweya ingozi yaikonzeresa zvinhu kuti vanhu vasaroorwe vanhu vafe makore negore negore patiri kubreka hari tiri kubreka maalters iyawo handitika saka nyaya yekuputswa kwehari inyaya iri kutaura deliverance kweupenyu hwemunhu ameno ameno kana ndadaira question yehari handitika zvakanakisisa saka hari ukaiona kana ukatoona mumwe munhu wamwari waasiri kuishandisa kusadoo kwake not kuti yakaipa ndogara ndichitaura ndichiti mozisi paanoenda kunoburitsa vana vavaisraeri muijipita vachibudamo vanobuda nemapfupa ajoseph handiti vanotakura mapfupa emunhu munoziva here kuti ukazviita nhasi kana kuti zvikaitwa nemunhu kuti tiri kunamata but akasiya ataura kuti munobvisa mapfupa angu ndoda kunochengeterwa kumusha wedha uri kunamata but tinoziva kuti kana munhu wamwari auya tinotanga kumuti ndimozisi wenguva yedu auya kuzotiburitsa muegypt but mozisi wakatakura mapfupa muchisaga handitika saka ndoda kuti munzwise panonzi neshoko ramwari vanhu vangu vaparara nokushayiwa zivo hazvirevi kuti hatinzwisise kana kuti hatizive Tinoziva but tine mweya wokuramba zivo yacho tinoti isatanism tinoti in'anga tinoti mishonga handiti ka zvisiri mishonga saka pahari ndofunga regai ndimbopa mhamba mama kana vachitsanangura vambotsanangura tozotsanangura ndozokuudzai zvimwe zvandoda kutaura pamusoro pehari nezvo zvatinoshandisa handiti ka ndoda kuti mumbotaura e, maita basa munhu wamwari nekutipatsanurira uye nekutitsanangurire e, mashandisirwo aitwa haari mukati mebhaibheri zvisinei nehun'anga nekuti kune maporofita vakanga vari mubhaibheri vaitofamba naMwari vachiroteswa hope vachiudzwa zvekuitwa even through madreams handiti ka sekufambawo kwatinoita tinobeliever kuti kana tiri maporofita tinowana marevelations each and everyday handiti Mwari vanotaura nesu kupfurikidza nehope Mwari vanotaura nesu kupfurikidza nemarevelations Mwari vanotaura nesu kupfurikidza even nebible shoko racho rakatonyorwa iroro Ndine imwe revelation yandakapiwa two weeks ago but mukati merevelation iyoyo ndakapiwa dziri hope but ndichipiwa dziri hope mukati medream iyoyo ndaiudzwa mabatsirire evanhu vari kunetsekana nemamarriages kune vanhu vashungurudzwa vaapamwe malevels asingaite malevels anorwadza mukati mewanano dzavo zvekuti ari kushungurudzwa nemurume Murume ari kumuhurira haatombozive mari inotambirwa nemurume wake. Anotonzwa kuti murume atengera girlfriend imba, agonzwa kuti murume atengera ai avhurira girlfriend business, agonzwa kuti murume wake um, atengera mota inodhura kana iri Range Rover kana iri Benz atengera girlfriend but iye hapana. But iye akada kubvunza anosvika pakutorohwa, uri kushungurudzwa uri mukati mewanano handiti ka? but ndakapiwa revelation yandakapiwa two weeks ago yekushandisa zai ndofunga mukwanga ndakabata zai mukati mebhaibheri jesu aiwana nguva yekuti aigona kutora ivhu but atora ivhu agorikanya nemate ake handiti but iwe ukauya kwandiri nhasi ndikatora ivhu ndikaisa mate angu unoti prophetes bolt kata vanotsvinya kana kuti vanodada shuwa vangandishainire kuisa mate kuti vandiite deliverance But zvinhu zvakanga zviri mukati mebhaibheri ende ndoshoko ratinotedzera mukubatsira kwedu. Ndakapiwa revelation yekushandisa zai ndofunga ndauya panapa nezai mukati mezuva ranhasi. Netsono, handiti pane tsono dziri apa iyi neshinda iri panapa iyi yepapenti remurume handiti. Pane malevels echihure ekuti aapama extremes anyanyonetsa mamwe ayaya handiti ka. Kana munhu aapama levels ipapo ndopatinoshandisa zai. netsono neshinda yepa pant handiti shinda iyi totoipfekera patsono tine zvatinoita tatanga takuputsira hari handiti tozokuudza kana uri kunze kwenyika usiri muzimbabwe tinotokuudza zvekuita ikoko uchishandisa tsono neshinda yepa pant yemurume wako nezai tokuudza zvaunoita nezai iroro nepaunonoriisa zai iroro handiti ka wosunungurwa wobreaker mabhonzi ese kana marelationship ese ari kuitwa nemurume kunze kana uri local tinokuudza zvekuita zvakare katanga takuputsira hari kureva kuti mwari watinonamata ndimwari anotipa marevelations handiti zvichida iwanano iri kukunetsa wakasununguka kuti uye tikubatsire tikuputsire hari sekutaurwa kwaitwa nemunhu wamwari tokuitira zvezai kuti ugone kuwana sununguro zvinhu zvitange kukufambira zvakanaka muwanano yako. Ndofunga pane zvinhu zvatiri kutaura handiti ka? Ndoda kuti munhu anzwisise handiti? Regai nditaure zvinhu izvi. Nyika yatiri kurarama kana kuti nguva yatiri kurarama, ndogara ndichitaura chinhu ichi kuti zvinhu zvese zvatinoona zvakawandira pamweya kudarika panyama handiti ka? Pane hupenyu hwatiri kurarama munhu akadzidza, munhu aane mabhizinesi akakurisisa, handiti kana kuti ane mukurumbira. Zvinotora nguva kuunganidza zvinhu izvozvo, zvinotora nguva munhu kuenda kuchikoro kuti aite madhigirii ose aanenge achida kuita, handiti ka? But kana Satani wafunga kuputsa chinhu, hachimutorere kana awa. Handiti whether i business whether ma ma ma companies akakura ane mukurumbira handiti ka kuputsa kunoita satani chinhu zvinomutorera nguva diki diki zvinhu zvinenge zvaparara zvafuridzwa zvaenda but nguva inounganidza munhu zvinhu yakakurisa saka chinhu chandawedza kutaura ndechekuti Patinosenza, patinorarama, zvese zvauri kuita kana kuti kunyika yauri kana kuti foni yauri kushandisa uchitexta uchitaura zvauri kutaura zvinhu zvinotoitika pamweya kwete panyama handiti ka pazviri kuzomanifesta munhu achitexta achitaura zvauri kutaura kana kuti uri kuti matsotsi handiti ka Zvese izvozvo zvinhu zvinoitika panyama. Munoziva here kuti wakaipa kana ada kuuraya munhu anokuisa dzimwe pfungwa mumusoro mako dzokuti udavire kana kuti uone kuti chinhu chinochinja upenyu hwako uone kunge chiri ivhu. Ndogara ndichitaura ndichiti upenyu ihwo hwatiri kurarama uyu kuti titoita zvatitori izvozvi zvinhu zvaitika munyika yemweya but zvaakumanifesta panyama. Saka wakaipa zvaanoshandisa kuti abate hupenyu hwako hazvina basa kuti wakwira mabhazi mangani kana kuti kwauri kure sei nekumusha kwenyu kana kuti kure sei nemuvengi wako. Anopinda munyika yomweya haina basa nedistance. So kungonamata kwatinoita kuti distance is not a barrier even kukingdom yedarkness it's not a barrier. Hazvimutoreri maseconds kuti asvikeko, anosvikako. Hazvimutoreri maseconds kuti abate ropafadzo yako, anobata ropafadzo yako. Whether anogona chirungu kana kuti haagone chirungu, anokwanisa kubata njere dzabosi kukambani akakuudza, akaudza bosi kuti dzinga nhingi John aba, dzinga Mary Mary aba, usina kuba murungu akakupengera nokuda kwezvinhu zvaiitwa nomunhu ari kumusha asingazive bosi wako, but chaanogona kutaura shoko. ataura shoko shoko iroro ndo rinomanifesta panyama roitika but anongotaura kuti ndoda kuti grace abude basa ndoda kuti tsitsi asashande ndoda kuti peter aite rombe chinoita kuti uzova rombe ndechekuti ukadzingwa basa hauna chauchaita saka urombe hwakuuya nokuda kweshoko saka ndogara ndichitaura ndichiti munhu akabata zairi Tinogona kutodya breakfast nezai but zai irori rinogona kushanda munyika yomweya kudeliver mumwe munhu pasina kana usatanist pasina kana mweya wetsvina izai rokungoti unogona kutoudzwa uri kwauri kunzi tenga zai ita chakati chisina kana mweya wetsvina chisina kana dhimoni ndosaka muchiona kuti namani paanopora anokumbira ivhu reguta ndogara ndichitaura ndichiti munoziva here kuti Muroyi anogona kunokora tsoka yako wakapfeka bhutsu wakapfeka timberland wakapfeka tan bhutsu inodhura handiti ka but anonokora tsoka patsoka pamadhindo ebhutsu munhu agonzi bhutso gumbo rake raakuita kensa aita open ausa kusvikira gumbo iroro rabviswa but panokorwa ivhu zvongonzi itsoka yajohn iyo isiri tsoka yajohn riri ivhu rakatsika john Saka munyika yomweya zvinhu zviri kubata rupafadzo mudikani zvinhu zviri kuitwa munyika yomweya zviri kutadzisa kuti ugare zvakanaka mumereji zviri kutadzisa kuti usati urorwe zviri kutadzisa kuti usabati mwana but wamumereji maybe une 25 years uri mereji une 10 years uri mereji but kuti ubatewo pamuviri mubate mwana wakaipa akataura kuti haarorwi achakudai mumwe asina mwana woraiti arorwa but haabati mwana saka kune zvinhu zviri kubata ropafadzo ndoziva kuti izvozvo mune maquestions akawanda but because of time anditi ka regai nditaure izvi isusu tinotenda kuti tikabreaka alter whether inyaya ipi kunyange ichinzi iri kumapurisa inokusungisa mwari wekudenga ngaakusunungure because chaita kuti uende kumapurisa mweya yekumusha iri kuda kukuurayira mujeri ngatisablemei vanhu vatiri kuona ngatisavanongedzere isatauri zvakaipa pamusoro pavo havatozvidewo zvinonzi kana zvamubata zvinomuwisira saka zvikabata munhu iye asingatozvidi but zvinoerekana zvamuwisira masingatozvizivi kuti panapa ndasvika sei saka mudikani rega ndikuudzei chinhu ichi uri mumereji une bhizinesi rauri kuita maybe uri kuvharwa mari uri kubirwa mari mari hausi kuziva kuti dziri kufamba sei maybe uri kuita maaccidents ukatenga mota unoita accident vamwe venyu motozikamwa kuti akangofamba nemota chete anoita accident kune vanhu vakutotyisa kuti akudrive nokuti unenge uchiziva kuti akamboita accident akaurayisa nhingi pekutanga pepa yakaita accident akaurayisa nhingi pechitu Saka mweya inoramba ichironda vanhu mafamily, mhepo dzevanhu vakafa dzinoramba dzichiteera vanhu, munhu achigunun'una but iwe wakazviita ikaita accident but kune mweya inozomutswa navapenyu kuupenyu hwemunhu mudikani. Shoko raMwari riripo pakuti usunungurwe, Mwari haazi pakuti uende kudenga ufe nhasi, no because dai anga iri nhau yekuenda kudenga dai tese takatongofa zuva ratakamugamuchira dai takafa takabva tatoenda kudenga but anoti nyika anoipa kuvanhu saka kana takapiwa nyika kuti ive yedu tiitonge tinofanira kuwana mabenefits ezviri panyika tinofanira kuwana ropafadzo yezviri panyika tisati tafa hauzi usatanist kudriva mota yakanaka hauzi mweya wakaipa but ukaona munhu anozviti mutsvene kana kuti anoda kuzviita kunge akarurama ndeyekuti akaona munhu anodrive anokuti musatanist akaona munhu anogara zimba rakanaka anonzi mweya yetsvina mweya wetsvina unototeera munhu ndewekusadawo zvakanaka ndodhimoni rekutanga iroro rinoita kuti munhu asashuwe zvakanaka ndomweya wetsvina rekutanga saka isu tiripo pakukubatsirai kuti mwari akusunungure zvinonzi nevanhu hazvigoneki naMwari zvinogoneka. Zvatadzwa nenyika naMwari zvinogoneka. Mudikani, hazvina basa kuti une madhigirii akaita sei, hazvina basa kuti unotaura chirungu chakaita sei. Tine vatinotoziva vanotaura chirungu chekuti munhu anotiza, anochema, handitika, but vaakunyora mapepa emasabhuku kumusha, vaakunyora tsamba dzeporisi kumusha, pasisina chiri kuitika, akawana dhola pamwedzi, but asingazive kuti wakaipa akabata ropafadzo yake. Saka mudikani, rega ndikuudze kuti Mwari Haasati apedza neupenyu hwako uchindinzwa uchitiona makasununguka kutibata Mwari wokudenga akuitire zvakanaka regai ndipe nguva kuna mhamha vataure. Aiwa vadikani tinongotenda Mwari nenguva yatawana mukati mezuva ranhasi. Zvichida wakanditarisa uri kwauri handizive uri kuma European countries handizive kuti uri mukati menyika ipi uri mukati meZimbabwe uri kuZambia, Botswana, South Africa Kwese kwauri distance is not a barrier tinokubatsira even uri ku America even uri ku UK tinotongokubatsira uri ikoko zvichida iwanano yanetsa zvichida mabasa ari kunetsa zvichida ma papers zvichida imbereko zvichida hutanho huri kukushungurudza vamwe muri kuita kungomitiswa muchingosiiwa makadaro handizive kuti chii chiri kukunetsa chauri kushuvira kuti tigone kukubatsira Handiti ka nekuti Mwari anoshanda through vanhu Mwari ahafi akadzika panyika vamwe vanoti inini ndinobatsirwa naMwari but Mwari ndovakatuma vanhu vakatuma maporofita avo panyika kuti vanhu vagone kuwana deliverance vanhu vagone kusunungurwa handizive kuti iproblem ipi iri kukutambudza huya tikuputsire maaltars Huyai tisunge varume vari kunetsa. Haisi nhau yevakadzi chete vane varume vari kunetsa. Kutoriwo nevarume vane madzimai ari kuvashungurudza mukati medzimba. Vanotorohwawo nevakadzi, vanotohurirwawo nevakadzi vasina any saying pavakadzi. Zvichida uri kunetswawo nemudzimai wako mukati mewanano yako. Wakasununguka kuti utitsvage tigone kukubatsira kana uri mukati meguta reHarare kana uri mukati menzvimbo dzakakomberedza Harare. Unotouya tokupa appointment tobatsirana tichionana in person. Vari kunze kwenyika hapana need yekuti ukwire ndege kubva ikoko. Unongotibata pa whatsapp kana pa phone pedu tokubatsira uri kwauri ikoko zvinhu zvotanga kutokufambira. Muchaona number pa screen ndichangodzitaura asi muchaona futi number pa screen handiti ka kuti mugone kuitirwa zvakanaka. Number dzatinobatsira nadzo plus 263 771 921